Алейкум, милләттәшләр, дуслар, коллегалар. Әлбәттә, Чаллы бик татар милләте өчен, республика өчен бик мөһим шәһәр. Монда, әлбәттә, һәр вакытта милли учак яна, милли күтәрелеш шуннан башланган. Монда эшлиләр бик фидакарь кешеләр. Алар эшләмиләр премияләр өчен дә, алар эшләмиләр грантлар өчен дә. Алар эшләмиләр, бөек исемнәр өчен дә. Әлбәттә, алар чын мәгънәсендә укучы өчен эшлиләр. Нәбирә апа менә мисал итеп китерәм. Халык, кеше укый торган китаплар язучы кешеләр яшиләр. Әлбәттә, кайберләре Казанга киткәч, Казан бит инде ул шундый сазлыграк, сазлык дип әйтергә була. Ул анда килгәч кеше кызганыча каршы аны иҗат уты сүнә, кеше Казан аның үзенең үз нәрсәсе теге.
Гимназия
Казан кешенең иҗатын киметә ул. Анда прямо гимназия встречу.
Ул киметә. Шуңа күрә безнең өчен милләтнең киләчәге булса дисәк, телебезнең киләчәге булса дисәк, әлбәттә, Чаллыда милли тормышның, татарча яшәешнең булуы зарур. Безнең бүгенге көндә Татмедиа акционер җәмгыятенең биш редакциясе татар телендә эшли, биш матбугат чарасы. Бик актив эшләп йөрүче матбугат чаралары, аларның кайберләре Казандагылар белән дә көчлерәк эшли. Безнең өчен бу э, редакцияләрнең үсүе, эшләве бик мөһим. Күңел радиосы әле аны аның кебек э, миллилек, аның кебек татарлык бармы башка башка радиоларда бардырмы әле белмим. Ул бөтен республиканың бер сөенече, күңел радиосы. Бөтен республика аны тыңлый бүгенге көндә. Ул аерылып тора үзенең бер эчтәлеге белән. Чаллы ТВда безнең татар телендә яңалыклар чыга. Бик кызыклы, яңа, яңача. Менә әле генә без бүген менә карап чыктык безнең шәһри Чаллы мәйдан Көмеш Кыңгырау редакцияләре яңа офиска күченделәр. Бик яхшы ремонт ясап чыктык. Заманча яңа мебельләр, яңа җиһазлар куеп, э, мин өметләнәм инде монда яңа рухлану, яңа илһамлану белән эшләрләр дип, берсе-берсенә булышып. Әле бу бик зур көч, биш татар телендә чыгучы матбугат чарасы. Әле монда өметләр зурдан. Шуңа күрә Чаллы татар шәһәре булып калырга тиеш. Алла бирса, татар мөхите булырга тиеш. Менә шундый матур мәктәпләрдә ачылган. Театрларыбыз да бар, матбугат чаралары да бар. Алла бирсен, менә шушы комплекста карап эшләү булса, шушы мәктәптән башлап балаларны татар телендә тәрбияләү булса, ул балалар гәҗит журналлар укысалар, татарча радио тыңласалар, үзләре дә шушы иҗади эштә катнашсалар, өмет булачак. Иң мөхиме, сезгә сүндермәскә учакны. Казанда учак сүнгәндә дә гел Чаллыда ул янырга тиеш. Алла сакласа инде Алла сакласа. Шуңа күрә безнең милли тормыш, милли тормышны саклау өчен фидакарь тормыш өчен бу бик мөһим. Мондагы кешеләрнең булуы, актив эшләүләре. Без инде үз чиратыбызда аларса максималь рәвештә миңа булышырга тырышырбыз. Зур уңышлар сезгә, рәхмәт. Шамил Мөхәммәтович менә бер генә сорау инде, менә төрле хәлләр бит инде, беләсез инде, вазият катлаулы. Без инде 90 елларны бер кичтек бит инде, кәгазьсез, ул кәгазьләрне юллап кайда ана сыртыккалар аты, бар биткән ниләр редакцияләр булды. Безнең ничегрәк булыр микән бу вазият безгә бик каты менә бу мәсьәләдә бәрбәс микән?
Өметләр әле зурдан безнең. Бәрегә тиеш түгел. Кәгазьдә генә эш түгел бит. Язырга әйбере булса, укырлык әсәрләре булса, Каен тузына да. ана ана каен тузына да язарга була. Анысы иң мөһим. Кыягаз, алтын кыягазга буш сүз язып, кеше укымаган әсәрләр бастырып, аның белән дә алга да китеп булмый. Монда бит мөһим әйбер кыягазда гына түгел. Әлбәттә, кискенлек бар кыягазда, ләкин иң мөһим ихтыяҗ бүгенге көндә. Сыйфатлы әсәрләрдә, сыйфатлы текстларда, татарча җанлы материалларда. Менә бу иң мөһиме. Һәм аннары без аларга аңара тиешбез. Бүгенге иҗат, бүгенге авторлар или яшьтән дә кимрәк булганнары бармак белән санарга. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә сәламәтлек бирсен барыбызга да, озын гомер бирсен, ләкин Безнен соң нинди буын киләчәк? Язучылар, шагыйрьләр булырмы? Монысы мөһим мәсьәлә. Кыягаз ул, әлбәттә, кирәге бер, ләкин эчтәлек мөһим. Акча өчен генә әсәр язып, җырак кит булмаячак. Укучы өчен кирәк әсәрләр язырга кирәк, укыла торган әсәрләр язырга кирәк. Бүгенге проблемаларны күтәрә торган, кешенең күңелендә кагылыш таба торган, кеше сораган, аңларга теләгән сорауларына җавап бирә торган, киләчәккә юлны күрсәтә торган, татар халкын илһамландыра торган. Мин озак кабатларга мөмкин бу сүзләрне. Ләкин менә шушы сорауларга җавап бирә торган Авторлар булса, материаллар булса, киләсе булар. Шамил Мөхәммәтович, тагын бер сорау мөмкинме? Үткән очрашуда сез балалар телевидениесе турында сөйләгән идегез. Аның бүгенге көндә хәле ничек ачылачак? Менә безнең хәзер э, офиста ремонт тәмамланды. Без бүгеннән карап чыктык. Ә безнең бушады икенче без бүлмәбез. Алай булса, без җыйнап шул бүлмәдә ремонт эшләрен башлап җибәрергә. Анда инде без аны күзаллыйбыз. Милли матбугат үзәге дигән шундыйрак бер формат. Безнең менә иң кирәк әйбер бүгенге көндә Чаллыда, ул татар җәмәгатьчелегенә аралашырга, очрашырга даими бер урын юк. Без үзебез Казанда андый очрашуларны еш үткәрәбез. Безнең бар Язучылар союзының бинасы, Татмедиада безнең пресс-конференцияләр, очрашулар үтә. Менә бүгенге көндә менә мин монда ашыгып килдем, ләкин безнең Рауль Файзуллин хәзерге вакытта Татмедиада беренче этажда зур чара үткәрә. Милли татар телендә анда выставкалар да бар, аның очрашулар, пресс-конференцияләр. Менә шундый аралашу милли җәмәгатькә очрашу урыны кирәк. Менә шуның турында без хыялланабыз. Алай булса, менә Көмеш кыңгырау редакциясе бу юнәлештә эшләр алып бара, мәктәпләр белән дә аралашу бар. Ләкин бу бер көнлек кенә эш түгел. Менә ремонтлар эшләп чыксак, алай булса, җиһазларын

Мәктәпләр белән эшчәнлек кирәк, татар мәктәпләре кирәк, татар балалары кирәк. Әгәр дә татар балалары булса, татарча сөйләшә белгән, җөмлә төзи белгән, татар теленең матурлыгын сизә белгән балалар булса, бурычны шәп булачак. Монысы инде бездән генә тормый, ата-аналардан тора. Рәхмәт. Рәхмәт.